Hemmäňize salam dostlar gowy meňzelenç janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile videomyza hoş geldiňiz sapa getirdiňiz dostum bir minut bir minut bir başlamanka like basyp mankan agza boldyň kolakolçyk açdyň ondan soň like basdyň köke jagaş möke jagaş suwuňy aldyň oturdyň boldy indi videonyň adyndan adyndan

Açyp başlady. Bunda eşik beri. Dogry dämi? Bunu tiz tiz edibermeli bulary. Dogry dämi? Kraska berdi. Bolmen normalny. 14 sany. onla onla açalı. Düşünsün. He, bu sandy urjak. Uuu çıktı zat bat. Tak, buna medeli. Eşik alalı. 15 sany sezonun sandygy. Muny odinoçkada uralymy, onluda uralymy? Näme diýiňiz? Bir only uraly. Näme çykarka? Üç, iki, bir, nol. Ýokarrak, ýokarrak. Ýokarrak, hä. Hä. Biraz ýokary, hä.

Gözümi sen başka bir derek zatlar beri. Bir derek Munuň beren zadyny ara götüme sokaýyn meni. Bok Mobile, what are you doing this bro? Tak tak tak indi malzemeni açalma. Ha şulara çalana. Hemme sandyklarymy açja. Hemme sandyklarymy açyp çykjak. Zafer paketi diýen. Bile. Üç beri, üç gümüş parçajyk, üç. Ne demek, gardaş, ne demek? Dur, çöl prensi, üçüsinem birden açaly. Näme eşik alaýyn? Bolmaly diýe. Tak, şuny alaýyn, muny alaýyn, muny alaýyn. Halam ýok. Şu wagtky ýagdaýyny halamok. Indi indi indi meniň maksadym ýigitler gyzlar maksadym hemme kimiň maksady ýaly e, video videonyň e, üstünde-de görşüňiz ýaly buz diýar çykarmak diýen. Keşke çyksa. Malzeme, malzemeni uraly. Malzemeni. Näş san bar bärde? Şuňa ýalňyşaýmaň ýene, şuňa ýalňyşaýmaň ýene. Gara şu ýerde G paraňyzda du 10 nur bereýin hemmesinde ordam. Bam bam bam 10 nur aly.

Ýigrimi sandyk açyldy eýýäm ýigrimi sandyk dawaý dawaý dawaý dawaý şu agzalaryň laýk goýanlygyna şonuň şanyna berdiň. Berdiň. Şulam geldi. Ýöne bereninde bar. Bir zat. Wagtsyz bolsa da. On sandyk adinoçny uraýynmy ýa. Ýüzledi diýe ýüzledi. Şu ikisi gerekdä maňa sumka näle.

Tak, näçe boldy ýetmiş üç boldy, bolye menje normalny. Indi şuny açyp görelime. Bir sany uraly, ýa only uraýynmy? A üç sany başynda uraýyn, soň only, soň üç sanam soňunda uraýyn. Görele. Premium sandyk ýigitler bular. Premium sandyk. Ikinji premium sandygymyz. Ýa şu maşynyň gaty erbet halaty mäzi görkezjek. Mua, şokolad. What the f is this bro? Yine bu gowa bu gowa bu ne bir ay bile bu bok beşik var eken ha bu ne? Bunu giyivem bilmeyen ha berse de ama. Börden daça gerek bana daça daça daça. Nerede? Bu eşik yok eken bende. Odan eken bu.

Segsen sekiz oldy we dogsanda men zat alýan näme şu akimeni alýan şu akimeni alasym gelip dur. Tak tak tak tak tak daçya arka daçyany goýaýyn da bu uazy maýraýyn dana. E, daçya hem boldy bugimi goýaýyn. Bugide normal skinim hem ýok abi ýok munda skin. Bu skinsiz ýaly bunda da Bolly men ina şu krokadil. Hany meň maşynymy görkez men bärde. Toplanyp dursaň görkezýän. tak.

Ýaňky gowy-da. Ýaňky gowy diý. Ýaňky gowy. Teks. Keworotkamyzam alaly elimize. Skeworotklaryň arasynda iň owadany şo bilen şu buz diýar bolup biler. Owadan-a. Ýi başlan wagtyň skrediň suratyny görüp gitseňdä ölmänkäň gören zadyň. Indi indi şu wideony şo taýyny meniň buz diýary çykaran ýerime kesip dostlar öz storyňyzda paýlaşyp bilersiňiz imo gruppalaňyzda paýlaşyp bilersiňizler nädip buz diýary aňsat şekilde çykarmaly bu taktikany men mekime berem ýok playtsafe agzalaryna berýändirin siz paýlaşyň mugt beýlekiler alybersin Muny basdyk. Bismillarahmanrahim deňiz oturyňyz ara. Hop. Dur men e, notebookyň eýleki myşkasyna maçaýyn. Şolda zyýany ýok, zyýany ýok. Bas beriňiz. Baryňyz, ýoguňyz ýok diýip pikir edip bas beriňiz. Oturyberiň. Garap oturyň indi şeýdip, lezzet alyp. Bas, bas.

Daway daway daway daway daway bratani daway ýigrimide çykany gördüm. Sumka sumka sumka sumka güzel paýlaş diýdä men bular ýaly zat däl nähili birhili içimde ýaşamany gowy görýän-dä.

Daway. Daway bratan daway zapisiňe geçir zapisiňe geçir mana şans köp şu patsanyň gelsin diýip daway. Köp gürleseňem bolmaýar. Oo güneş kral başlygy diýe. Men bu zatlary giýeýin dogryda. Gowy diýe ine şu gerek maňa şu gerek şunuň arkasyny gördüm kelebek ine şu. Ýüzlenme ine şu zat. Ine şu zat ýüzlenme. Bärde görünen ýok bu. Men ýaňy oýunda gördüm oglanlaryňkyny ýüzlenme belgisi şo. Net ýardym prosta prosta mwaa şekalat başga täze alan zatlarymyzam giýeli owadanja bu şlemem dakaly na owadan boldy a. Ýa bu balaga gijekkä. Ana, alan zatlarymy dakýan PUBG Mobile. Ber, ber, buz diýary bilen UAZ-y ber. Daway, bratan. Daway. Wah! Ýüzden köp sandyk boldy-da. Eşik berdi. 15 sany öýlek ýene. Hä, soňra hasaplarsyň. Diňe stolik. Bir sandan. Bam, bam, bam, bam, bam. Dowam edibermeli. Daway.

Düşünýän. Towlanan wagty bir Hello Kitty-den alaryn. Ýürek agyrýa oglanlar gyzlar ýürek agyrýa. Obada deme ödeme wiý wiý wiý obada wiý.
Şeými dostum ýene ýangyn mawyna ben.
Ýüregiň agyrsa köpürak agyry bersin diýip da. Geçe urjak ýaly hiç gele bersin bermesin geçe urjak ýaly. Ve 90. 90 bulduk näme aldyk? Ştaýa geçýäs tani ýetler. Ine şuna alýas ine şuna. Ahuýenna bratan ahuýenna. Kemşka iň owadan akymym şu bolda. Muňara şokolad.

Bas aşak geç laýky bas. Iki üç minut gördüň uje wideony daway. Indi bolsa agza bolanlaň şanysyna. Yani agza bolanlar bolupdyrmy, bolmapdyrlarmy? Olaram bolmapdyr. agza boluň a dostlar, agza boluň, agza boluň. Indi komment ýazallaryň şansyna mı? Pognaly. Kommentde gowy zatlar ýazýanlar bar agam. Agam öňe spasiba goldaw berýän ol bul şul. A bular uje komment ýazypdyrlar göreňiz dämi. Ýüregi arassa da ýüregi arassa. Hany laýk basdyňyzmy? Laýk basdyňyzmy görelen. Laýk basanlaryň şansyny görelen. Ýene basmapdyrlar da.

Ooo ýüz berip başlady. Iiiiii gaýet iyi gaýet iyi. Obada tebe ötüp. Geldim indi was.
Geldim indi.
Obada.
Soňky bir de urmamyz ýokmy ýigitler. Hop. Tans oýnaýsaz. Tans tans tans taýyn ol taýyn taýyn taýyn taýyn. Nämäniň tansyny oýnaýsy diýseňiz ýigitler çykmamasynyň tansyny oýnaýsy. Ananyň rokgasy. Ötüge sok. Ötüge sok.

Segsen alty. Dört ýüz segsen alty. Bäş ýüz doksan alty uje gitýä-dä häzir. Berdiňmi? Soňky kupon. Soňky kupon. Hadi gardaş, gardaş bir kere bir ber ýa, ber. Iň soňky. Ýüz ýigrimilikem arassyr berdim-dä. Bermedi aýy, bermedi. Şonuň üçin garaň, şonuň üçin naprimýer sandyk, sandykda näme diýeňiz sizler? Agam sandygym bar, 20 klassyk bar, 30 premium bar, ondan, mundan, şundan, şunça bar, munça bar diýeňiz. Berme hiç zat bermiýär. Şonuň üçin o normalny wideo çykmy ondan näme etseňiz gowy bolýa men şo maşyny çykarjak boldum maşyny çykart bermedi eý çykarjak boldum basdym bermedi ýöne gynandymmy gynanmadym ýöne çykan bolsa has hem gowy bolardy çykan bolsa begenerdim kanyýoşny begenerdim hemme kim begenerdida ýöne çykmady etdi näme diýeýin näme diýeýin ardaş näme diýeýin aýt hiç zadam diýip bolmaýada. Şonuň üçin ýigitler, siz hem sandygyňyzy açdyrmak isleýän bolsaňyz ID-ňizi ýa-da Instagramyňyzy şu wideonyň aşagyndaky kommentde belläp geçýäňiz, ýöne aýdyşym ýaly, ekranda görüşiňiz ýaly karoçi, klassik sandykdan minimum näçe bolsun, ýüz ýigrimi bolsun, klassik sandykdan ýüz ýigrimi bolsun, ondan soň premiumdan, premiumdan otuz, otuz, otuz, dogsan bolsun, premium otuz, dogsan bolsun, eýle ikidenem bolsa,

Şu üç kriteriýa bolan wagtynda biziň ýutub kanalymyzda öz akkauntyňyzy görkezdirjek bolsaňyz da karoçi sandyk açylym wideosyny çykartjak bolsaňyz instagram adresiňizi aşakdan belläp geçiň. We şu wideony halan bolsaňyz dostlar bir laýkyňyzy alaryn. Iki laýk goýup bilseňiz has hem gowy. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň kolokolçigi açman ýatdan çykarmaň her gün Bu zatlary aýdyp oturmaýyn. Bu zatlary aýdyp oturmaýyn. Her hepde oýunlarymyz bardyr, wideolarymyz bardyr, prakilerimiz bar, lobbilerimiz bar, tudim-sudim. Youtube kanalymyzda hemme zatdan habardar bolup bilersiňizler. Indiki wideolarda görüşýänçäk, indikisi nesip bolsa has hem gowy bolar diýip umyt etýän. Laýklaryňyzy basyň, podderžka bolsun maňa. Indiki wideolarda görüşýänçäk özüňize gowy serediň.